If e dey happen for world we go dey run am here the way you sabi am. Abeg make you like, subscribe and turn on your notification bell so that you no go miss any of our videos, still share with your friends make dem too sabi wetin dey happen for world. Oya make we enter the gist proper. One UK lawmaker Mark Seward wey dey represent Leeds South West and Morley for Labour Party don shock everybody as e become di first MP wey go create AI version of imsef to ansa pipo wahala. Di MP work wit one AI startup to build dis chatbot wey dey sound like am and dey ready twenty four hours evri day make e help pipo for im area solve simple mata or ask policy questions. Siwaz tok say e go help make im office dey closer to di pipo wey vote am, but many pipo still dey ask weda na beta connection or na more disconnection dis ai go cause. Doctor Susan Oman from University of Sherford reason am say pipo trust for politicians dey drop everyday, And dis kain ai move fit make pipo feel say dem no dey really hear dem again. She tok say old pipo especially go first tink say na real human being dem dey tok to and wen dem later find out say na bot, e go really pain dem. Professor Victoria Horniman, wey sabi British politics, tok say di ai bot fit help ansa basic questions but Make CWOS use time focus on serious cases, but she warn say if pesin come get deep emotional problem and na bots first respond, e fit cause pain or even make dem vex more. Di big concern be say bots still dey make mistake and if dis one mess up, e fit make pipo lose trust for dia MP. But for now, CWOS don stand by im new AI tool, say e go help pipo anytime, any day and all year round. 35 united nations human rights experts don open mouth tok say make israel immediately dismantle di global humanitarian founder accountable di cause serious and dem no hide mouth put rescue team don dey find pipo wey dem believe say still dey trapped afta serious rain and cloudburst cause heavy flood for darali village uttarkashi district for northern india Flood happun around one thirty pm Indian time wen heavy water rush down from hill and enta Khyeganga River come turn to mud wey scata everywhere. Buildings, roads, shops and even hotels wey full dat tourist area just collapse as water dey sweep everytin for road. Videos wey pipo from nearby village snap show how di muddy water just dey rush like mad. You go hear pipo dey shout, blow whistle, scream say run, run, but di water too fast, e no give anybody chance to escape. Dem tok say di Kap Kedah Temple sef don enta inside mud and fit don damage. Di flood even block part of Bhagirathi River and form one kain artificial lake wey don swallow land and one government helipad. Dem dey fear say if dem no clear dat water quick, e fit cause wahala for towns and villages wey dey down di river. Army and paramilitary don land for all di area, dem dey announce make pipo stay far from di water side, but rescue work still slow because rain still dey fall heavy. President Narendra Modi don drop message for social media say im dey pray for all di victims and rescue team no go rest until everybody get help.

And as e be now, Republicans just get small majority for House. Texas law tok say dem must get at least two-thirds of di one hundred and fifty lawmakers to fit vote. But as di fifty one Democrats no dey around, dem don break di quorum wey go make voting possible. Govnor Greg Abbott wey be Republican too no happy at all, na im call di special session before say dem wan do tins like disaster relief afta flood, ban THC, di high ingredient for cannabis, and arrange di new voting. Now e dey threaten to sack anybody wey no gree return come vote. Texas Attorney General Ken Paxton don carry di mata enta social media, e tok say govment suppose use any method to bring back di lawmakers and even arrest dem if dem no gree cooperate. Dem fit still pay five hundred dollars fine every day wey dem still dey absent. But di Democrats dey defend demsefs. Jin Wu, wey be one of dem, tok say dem no dey dodge responsibility, dem just no wan support a rigged systems wey no dey hear wetin pipo wey dem dey represent dey tok. Na so di mata take be for Texas. us attorney general pam bondi don tell prosecutors make dem open grand jury hearing to look into di trump russia mata wey don drag since twenty sixteen trump bin always tok say na political enemies cook up di whole tori to spoil im name bondi don follow one report wey us director of national intelligence tulsi gabbard submit last month for di report she tok say obama and im security team try use russia wahala do coup against Trump and say dem twist intelligence just to link Trump to Russia, Obama pipo say dat one na yeye tok. Although Democrats still stand say nothing inside Gabbard report dey strong enough to scata di official twenty seventeen us intelligence conclusion wey tok say Russia try help Trump win di twenty sixteen election and damage Clinton. Even bipartisan Senate report for twenty twenty still agree say Russia dey support Trump dat time. Now, di Justice Department don move. Bondi don order one federal prosecutor make e carry evidence go give grand jury to check whether di matter.

JLR say di company dey inside serious wahala afta dia oga resign and dem appoint Indian man PB Balaji as new CEO. Trump tok for im Truth Social say Jaguar dey mess up as dem sack di old cat logo and bring one kain ad wey no even show motor. Di ad show fine-fine models for pink desert, but no Jaguar car or logo inside. Trump say di ad na total disaster and very woke, e even compare dem to American Eagle wey blow up wit actress Sydney Sweeney wey im praise say she fine and be Republican. Jaguar new oga, PB Balaji, na finance boss for Tata Motors before and e go take ova for November. Na di first time Indian man go be CEO for Jaguar. Jaguar dey rebrand now as dem plan to launch electric cars by twenty twenty six. Last year, dem show concept car, Type zero zero. Some pipo like am, some say na nonsense. As Jaguar dey face social media dragging, dem still dey deal wit Trump own wahala like us tariff and plan to cut five hundred top jobs.

Because e say China no dey try stop fennytide drug from entering us, e still say Canada and Mexico suppose to do more to block illegal drugs and migrants from to dey waka enter us. As all dis one dey happen, us stock market fall and Asian market begin shake. Experts warn say Americans fit begin pay more money for some products soon. On Tuesday, extra ten percent tariff land on Chinese goods and dat one mean say us don raise trade war against dia top three trading partners, Canada, Mexico and China. And di last one for today, Brazil Supreme Court don order make dem put dia former president, Jair Bolsonaro, for house arrest as e still dey face trial over. coup wahala wey e deny say e no plan. Di judge wey dey handle di case, Alexander de Moraes, tok say na because Bolsonaro no gree obey di restriction wey dem give am last month. As e be so, Bolsonaro no suppose dey use phone or get visitors wey Supreme Court neva approve. Bolsonaro lawyers don tok say e no break any order and dem go appeal di decision, whereas us State Department don condemn di court order Dem say dem go hold anybody accountable wey support any kind illegal matter. Donald Trump still carry dis Bolsonaro trial talk join as one reason why e slam fifty percent tariff on some Brazilian goods. Even though us still get trade surplus with Brazil, Trump say di whole trial na witch hunt. Di judge still accuse Bolsonaro say im dey use im sons and allies social media to spread messages wey dey push for attack on di judiciary and even call for foreign wahala inside Brazil court mata. One of im sons, Senator Flavio Bolsonaro, even put im papa on speakerphone during one pro-Bolsonaro rally for Rio de Janeiro, come later delete di video from Instagram. Di judge use dat incident tok say Bolsonaro no dey respect court rules at all. To crown am, di judge warn say justice no dey foolish and dem no go allow pesin use political or money power take play smart for court. Na so we see am for today. Ana Rebecca Guffey dey report for Pidgin Tori Global. No forget to like, subscribe and share dis video. Drop your comment below, tell us which tori shock you pass. Till next time, make you dey alright and dey informed.